Moien an häerzlech wëllkomm bei engem weidere Let's Play DayZ. Haut dobäi de Ben an de Jeff erëm. Mir si elo erëm an der selwechter Session an mir si elo virum groussen, wéi heescht dat? Airfield, nee. Airfield, jo. Virum groussen Airfield. Nordwestlech. A mir hu scho Schëss héiere gehat. Ee Schoss, e wäite Schoss. A majo, dann vill Spaass beim Nokucken a lass geet et. Sou, ech gi mol mol hei duerch den Drot. An da géing ech soen, Ben, keng Ahnung, du häss besser, du géings iergendwéi deng Waff dem Jeff ginn, also dass du kanns mam grousse Scope ons Deckung ginn. Mengs net? Ech hun einfach de grousse Scope, Tom. Ech hun och kee grousse Scope. Ech hu kee grousse. Du hues e grousse Scope, nee? Also vun iech konnt ee meng SKS huelen, ech hu kee Problem domat. Hues du grousse Scope?
Ech hun en APU Scope. APU Scope hun ech och.
Jo, mee ech zoomen einfach mat der. Tom, huels du d'SKS? Mat der Astellung.
Am Plafond am Fong, ech awer sou ewech, mee ech hu net vill Munitioun, schmeiss mol e bësse Munitioun eriwwer.
Hei 10 10 Munitioun do leien se. Scho fir Kit duer. Wat d'lescht Kéier Zellen Iew Feeler fir ze Déngense gell? Fir nozelueden. Wéivill Munitioun war do dran? Ah 10, ok. Dat heescht ech hunn nëmmen zwee Magaziner.
Jo. Ah, et misst duer goen. Ech hunn es jo nach. Kuck mal, dass mer ëmmer beinee bleiwen. Du hues jo nach deng, deng Mousen um Réck, oder? Majo.
Sou, da komme mer mol bei, bei den éischten Hangar hei op. Oh, waart. Ah, wou kann ech da elo gutt higoen?
Ok, sou, mir behalen, mir verhalen ons roueg, ok?
Njup.
Gin wierklech erfeent dass kins un der Läich erkennen aus wenger Richtung ze oofgeschoss gin ass.
Ok et steet en Zombie virum Hangar. Ech laafen elo hei iwwert d'Strooss. Also kuckt eng Kéier ronderëm.
Probéieren mech hei hinner ze leeën. Gitt dann net Richtung Hangar gell. Ok.

Jo, dat ass een. Den aneren hunn ech elo grad ëmgeluecht. Okay, ma kuck een hanner d'Hangaren. Sou. Ech géing soen, mir gi vun dëser Säit erbäi. Kuck mol vis-à-vis op der anerer Säit mam Fernglas, ob do iergendeppes ass. Ah, mat dem normale Rusume geet méi wäit wéi mam Fernglas, nee?
Wat sees de? Ass, ass gutt, ass gutt. Huet sech erliedegt. Sou, ech gi lo bei den éischten Ufank vum Hangar. Kucken ech eng Kéier ëm den Eck. An d'Déngens.
Ech si bal hannendrun.
Well et kann nämlech och ganz gutt sinn, dass deen dass e Sniper vis-à-vis sëtzt einfach. Ja, ja, kloer.
Okay, am Tower schéngt et roueg ze sinn. Tower ass roueg. Pompjeesbau gesäit och zimmlech roueg aus.
Esoubal een iergend. Wat ech muss. Ech stellen mer hei méi haart. Soubal iergendwou e Schoss fällt oder een ee gesäit oder esou, dann direkt mellen an eng Richtung soen. Ok, ech ginn an den éischten Hangar ran. Jo, et ass komesch, et war just een Zombie do. Hei läit eng Magnum.
Magnum? Där hunn ech eng.
Ech net, ech hunn awer Munitioun nach e bëssen dofir. Ech huelen déi mol mat. Voilà, e Schong, dee hunn ech och.
An dat mengen ech war et och schonn. Ja, dat war et schonn. Okay, Ben, wéi gesäit aus?
Roueg.
Gesäis du, ob d'Dieren iergendwou extra op sinn?
Also Fire Station gesäit ganz normal aus. Den Tower gesäit och aus wéi wann d'Dier ënnen op ass. Jo, déi ass ëmmer op. Jo.
Mee soss gesinn ech elo näischt, ausser datt néierens Zombie sinn an dat mécht mech bësse stutzeg. Hei läit eppes.
Hei läit en M4 Handguard am Pristin, dee kéint ech mol mathuelen. Huel e mat. Hei läit nach e Schalldämper fir d'M4 am Pristine. Mat huelen.
Ok, wéi gesäit aus Ben?
Ëmmer roueg. Ok.
Sou, wa mir beim leschten Hangar ukomm sinn, da musse mir iergendwéi kucken, datt mer een deem aneren Deckung kënne ginn. Sou, hei ass nach eng Waasserfläsch, déi huelen ech mer nach mat. Bon, den Desinfectant, dee gëtt ewechgeheit. Hei hanne sinn op Red Punk Shoes. Also wann een hei war, da war et een, dee wou schonn esou gutt wéi alles huet, well d'Leit nach zimmlech vill an den Haggaen dran. Ech giff soen als azo ass datt en sech ameséiert huet hei Zombien ze killen an sech da verpisst huet.
Ass jo schon traureg, menn ech muss domat amuséieren fir Zombien ze killen. Hei ass en. D'Aarbecht gemaach. Dëst heite fir eppes? Och en Handguard awer damaged.
Sou, hei ass och net vill dran. Hei läit nach eppes hei vir, wat ass dat? Hei läit en Trommelmagazin fir d'Déngens.

Mhm, ja, ja.
Boah, läit och näischt dran. Also wäert schon e bësse geload hu, gell? Do han ech den Zombie nämlech nach um Hangar drop. Äh, um Déngens, um Feld.
Ja. Jo. Da kann et sinn, datt en hei hanne bei déi Baracke gelaf ass. Ah, dat kann natierlech och rëm sinn. Wann iwwerhaapt een do ass, falls de Jeff net eppes aneres héieren huet.
Ka jo ëmmer sinn. Dat heescht net, datt de Jeff en Topert ass oder en Idiot oder e Kallef oder en dommt Rëck. Ech hu mol eppes héieren, wéi gesot.
Oder en dommt Rëndvéi. Mee. Wëll ech léiwer héieren. Oh, en Dréchermagazin. Ok, also als éischt an den Tower oder als éischt an d'Pompjeesgebai?

Ech huelen elo hei iwwer soubal ech hannert de Beem sinn.
Ajo hannert iech kënnt en.
Ech hunn e gesinn. Wou ass de Goldjeff? Kënnt e kënnt, looss e kommen. Sou e sinn am Tower dran.
En ass rekt.
Ok hei ass fräi, dat eng Gas, mass déi kënnt och scho mol direkt.

Keng Ahnung. Dat ass wahrscheinlech fir op d'SKS. Nee, nee, nee. Déi gesäit ganz anescht aus. Nee, SKS Bayonet ass dat. Heescht dat. Ech hunn et drop. Ey, et ass och en neien Déngens do. En Déngens? En neie Beret. Ah, nee, nee, et ass gutt. Ech hu geduet, et wär camoufléiert, mee en ass nëmme futti. Sou, ech ginn och eng Kéier ronderëm kucken, fir wierklech näischt ze iwwersinn, he.
Rucksak oder sou.
So, ich guck noch ein Kei mal op Feld erof. Also ich gesi keng Bewegung, ich kann awer och net so op Dieren op sinn an net.
Kuck mal eng Kéier südëstlech. Moment, hei ass nach ah, okay. Du hast jo nach den, de Bing an déi zwou, dräi Baracken. Ja, mei, du hunn ech gekuckt do, mee ech gesinn net, ob d'Dier ah. vun der Barack op ass oder net. Ja, okay.
Am allgemengen gesäit et zimlech roueg aus. Warte, ech klammen hei enker op den Daach ganz erop an da kënne mer ons eriwwer maachen. Oh, léiss dat d'Waff falen, Idiot! Hei uewe läit e grousse Backpack, e rouden awer. Wie geet do ganz erop? Ech.
Hues de se nach all? Ech sot, ech gi ganz erop, do leien heiansdo nach Waffen an esou.
E roude Backpack, jo. Oh, nee.
Wat? Huh?

Tom huel nach déi Waffen an d'Lännecht, dann déi d'Jeu. Ech hat schon Honger. Esou. Ok, bon, mir kënne weider, mir kënne riwwer an d'Pompjeesbüro. Ok, ech lafe bei 3. 3.
3. Oh Tom, pass op, do ass ee.
Gesitt der, esou wéineg vertrauen ech iech schon, datt ech einfach guer net drop reagéiere, gell?

D'Fammer Hand der Ech gi mol den Paus. Tuerm erop luussen. Hei läit nach e Revolverhalter, wann een e brauch. E Kompass. Eng Schachtel Munitioun fir d'SKS. Ech keng Plaz méi am Inventar. Elo kënnt dat dote eraus. Dat do kënnt eraus.
Ech Schlësselen. brauch en Bousen.

Hei läit, wat läit hei, wat läit hei? Hei ass eng TTSKO-Jackett, wee brauch esou eppes? An eng Pistoul läit hei. Chef, wéivill Plaz hues du an deem Rucksak? Jo, eng TTSKO kënnt ech och gebrauchen. Bon, ech treit iech drëm, mir ass et egal. Ech hunn nach 4 Slots fräi. Mä et geet duer fir d'Jackett normalerweis. Oder se hëlt 6 Slots ewech, ech si mer net sécher. Se ass gebraucht, worn. Entweder hëlt ech d'Benz elo mat oder gees se selwer huelen, mee hei loosse mer se net. Komm, Komm erof an hells mer an d'Dier mol a Maa. Dann gin ech erop. Ass gudd. E Berry, e bloen.
E Berry, en Hond, jo. Jejo, jo.
Boah, ech well endlech e bëssen Action gesi gell. Mir si jo wierklech op der heissester Plaz. An et ass kee Schwäin do, bis elo emol.
Läit meng awer nix. Hey Jeff, ech muss der enke déck gäile Film empfehlen. Kéng kucken op Kinox, da kucksch der enke den Heavy Metal un, de Film vun 1981, kanadeschen, ass esou an alem Comic Stil, gell, gesäit ultra béis aus dee Film. Mhm. Ja.
Mal gucken. Also ech fanden alleng do wéinst der cool wéinst der Musek déi d'Haaptmusek vum Déngens a wéi d'gezeechent ass gesäit einfach iwwerdriwwen aus. Ween huet do no? Ech, ech, ech, ech. Dat bin ech. Mell. So dat da run.

Ech lafen ouni Waff gell. Ok komm si heihinner gelaf.
Nee elo klëmmt deen hei rem iwwert eppes.
Leefs de hannert den Hangan?
Virun den Hangar. Besser gett géings hannendru lafen.
Ja mee ech wees net wat hannert den Hangar ass. Mee wou leefs de dann du? Ech gesinn dech nämlech guer net.
Si lo bei deem éischten Hangar. Ech gesinn dech iwwerhaapt net vun hei, geil, wéi krass. Dach lo gesinn ech dech réischt, geil. Oh wéi krass ass dat do, dat hättest de net geduet, geil.
Waart, ech muss enke hei ran.
Da erfroen ech mech zwar wéi ech well een um oppene Feld gesinn.

Jo jo, maa mer relax. Putain ech drécken ëmmer Leertaste fir d'Aktioun. Chef, wat mécht mer der hënneschter? Dir sollt jo déi Viischt am A halen.
Ech hu just gekuckt.
Mee am Fong mat dem Mausrad ass nach ëmmer näischt agestallt, gell?
Nee.
Wär béis wanns du mat der géingen zum Beispill beim Bajonett fir zouzestoussen man dech wann no vir rulls zou zoustoussen an dann ech rem beschoss héieren wéi ech héieren ze net wat hues du rem héieren rem beschoss wäit ewech de teegen ass éischter an denger riicht de teegen ass net méi um airfield
ech keng ahnung wou ze jo wahrscheinlech um airfield ass se net well soss giff ech en héieren. an haart héieren.
Ok bon ech leie lo hei. Ok mon Jeff komm lo.
Ech hun Siicht op den Agang vum Ding. Ass en op? Neen ass zou.
Jeff mir gi gebéckt hei weider.
Ech hale meng Waff am Uschlag. Jo ma dat souwisou hein. Ech vergiess ëmmer dass et och déi Alt Tast gëtt fir ronderëm ze kucken.
Wéi et ass eng vun den wichtegsten Tasten. Keng Ahnung, ech denken ëmmer esou, wann ech op der Alt-Tast rondrëm kucken an ech gesinn een, da muss ech mech nach als eescht bis bei en ëmdréien, mä wann ech während dem Trëppele ronderëm kucken, sou, da sinn ech direkt schon a seng Richtung fir op en ze schéissen. Jo, mä gutt, wann s de schnell leefs an du drécks Alt, leefs de ëmmer nach schnell viru. Anescht, wann s de sech säitlech häls, leeft de rëm méi lues. Da ass d'Chance méi grouss getraff ze ginn. Ok gutt gutt. Do vir ass nach een ha. Direkt hëm Neck. Also Jeff mal lo haut wirklich keng MFR fannen, da wees schon iwwer erwache solle ge also. Okay, Ech glo bei d'Antrieb. Ma déi stung dofir. Du nieft dem Gebai.

Okay, du weess jo wéi et geet. Ech gi rop, du gees ënnen. An ech man d'Dier zou.
Du kenns jo den Drill. Da gi lo déi Trap erop, Idiot. Uewe sëtzt keen. Hei am Raum ass och keen. An da läit eng weider SKS.
Wëll ech net. Ben.
Ja, nun äh, lauf mal da mal drei aus Hei läit en, äh, hei läit e Pilotenhelm. Nein. Ah, ist nach ein Bits-Kit. Das kann ich schön, für meine Kleider zu flicken. Wie weit sind die? Pants, die sind One. Ah, du kriegst ihn bis auf One gemacht. Wéi ech krut hat meng TTSKO Jackett vun Badly Damaged op Pristine gemaat. Fir wat kann ech dann meng Jackett ah doch déi ass och op Pristine gaangen wéi gäil.
Dach dach dat geet lo.
Mee Jong elo fléckt är Saachen net dobannen, luut alles an da raus, de Rescht kënnt mer alles dobaussen maachen. Sou mann wéi méiglech Zäit dobannen verbréngen.
Hat dat nach e grousse Rucksack, e bloen?
Jo, ech brauch se. Dee kann ech awer net esou mathuelen, den Ambuscadeur ka séier erakommen.
Ja, ja. Bon, e läit uewen, ne? Am, am Zëmmer. Ech kucke lo, wat hei nach uewen op der Trap steet. Nach e Kompass. En Epi-Pen. En Epi-Pen ass fir een aus dem Unconscious wakereg ze maachen, hunn ech scho mol erausfonnt. Jeff, wat läit ënnen?
Händschen an de Bic. Ma ech war nach Prisong.
Ënnen, hannen war ech nach net. Géi du hannen, ech halen d'Fir d'Dier am A. Hei läit nach Mosin-Munitioun, déi hun ech och mol mat.
Jo, dat ass mol eng gutt Saach.
Hei läit nach eng aner Këscht, wat ass dat? Hei läit am Féier Munitioun, ech huelen déi och mol mat, falls mer eng fannen. Sou, ech sinn am ënneschte Raum. Ass eidel. An hei läit eng Black Hat Torch, brauch kee Mënsch. Ah bon, en ass onneierlech Ingenieurs. Sou, elo waarde mer op Ben, kënns de elo heihinner oder wéi?
Jo, dann komm mol raus, mer hunn fir hei d'Wee fräi. Ech gi direkt dobaussen aus.
Jo, ass gutt.
Okay. Mir ginn an dem... Ech ginn enker Richtung Hangare kucken.
Okay. Oh, méi Chef!

Airfield muss mat zwar zwou Folge maachen ne. Spannung. Jongen, was geschitt? Dir schwätzt guer net méi. Hallo?
Ech sinn hei um lueden, eng Sekonn. Looss mat a Rou. Ech ginn mol enker fir un de Rand luussen, wat esou um Airfield ofgeet. Wéi ech dat do ofgeet. Ah, ah, Gu aber näischt. absolut guer näischt, gell?
Misst du erschoss ginn, boah, souvill zou guer näischt. Nee, ech wëll net scho rëm sou mech blaméiere virun de Leit. Eelend Schrecken. Et war awer och ganz spontan, wéi mer dat Letzt opgeholl hunn. Zu Berezino, wou dee Jong mech do ëmgeluet huet, obwuel ech, mee ech verstinn et nach ëmmer net, gell, ech hunn e vollt Magazin an déi Waff erageluet an d'Zelt nëmme geklickt dono, keng Anung firwat. Dat war sécher iergend esou kack Bug, gell? A wat? Wéi domm! Wéi domm! Ech klake mir dat dat Viséier hei op meng op meng Déngens drop. Meng SKS?
Natierlech geet dat! Geet net, ok. Wéi, dat? Sidd der dobauss?
Jo, mir sinn dobauss.

Ah, ech hat mat där och bis elo schlecht Erfahrungen. Éntwéi, ganz éierlech, ech hat déi bescht Erfahrungen bis elo net mat der M4, gell?
Oder waart, komm mer ginn zeréck, ech géing se schnell sichen. Géichs du se elo sichen? Géichs du se elo Hä? sichen, oder wéi?
Jo, hal du déi do an ech Okay. ginn déi do aner sichen.
Bon, Jeff, hal du hei vir den Ausgang, ech han hei vir d'Feldherr, mar. Ech war scho geduet, putain, firwar man ech dat Viséier do einfach drop grad?
Mir da ass ja? egal. Ah.
Ja.
Dann ist doch gut, dass mir geht. Ja. Ah je. Hallo. Du fehlt just nach Bajonett für vier Dropper. En 10 Meter laange Laf, dass scho op 3 Kilometer propper schéisse kanns.
Ma jo, dat ass am Fong sou fir, ech géing soen, 200, 300 Meter sou gemaach. Am richtege Liewen, mengen ech elo. D'SKS war jo am Fong de Virgänger vun der däitscher G 44, oder wéi huet déi geheescht?
Okay, ma dann geh ich so, dann komm mal geh an die Wellbiller Schütt, dann machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen. Der hat den Boden, Baseballschläger. So, ma dann ging ich so, dann äh, gesehen wir uns bei der nächsten Folge rum. Bis dann, ciao. Ciao.
Salut.